Hien op eng Pressekonferenz vun déi Lénk iwwert e Sujet, oder eigentlech zwee Sujeten, déi an eisen Aen ganz enk matenee verlinkt si, ganz enk matenee verzahnt sinn, an déi awer e bëssen, déi zimlech ze kuerz gekommen bis elo an eisen Aen an dëser Campagne Waren, dat ass d'Fro engersäits vun de wuessenden, zu Lëtzebuerg esouguer grasséierende sozialen Inegalitéiten op der enger Säit an anersäits d'Fro vun der Urgence écologique, déi, och wann eng gréng Partei an der Regierung war bis elo, déi dote Fro awer zumindest an der Wahlcampagne net esou am Virdergrond stong, wat eis och iwwerrascht. An duerfir fille mer eis e bësse bestätegt an deem gëschter de Politolog vun der Uni Lëtzebuerg, de Philippe Poirier, gesot huet, datt hir Sondagen an hir Ëmfroen, déi sech elo amgaang sinn ze maachen a Virwalzäiten, eigentlech erginn, datt et wesentlech manner bäi de Leit ëm identitär Froen ronderëm d'Sprooch oder d'Léift zur Heemecht geet, mee datt déi Froen, déi d'Leit hei am Land beweegen, éischter ebe just déi sozial an ekologesch Froe sinn, also Froe ronderëm Aarbecht a Beschäftegung a virun allem Froe ronderëm d'Perspektive fir déi Jonk hei am Land. An da komme mer awer net derlaanscht festzestellen, datt ee groussen Absent an dëser Wahlcampagne ebe justement d'Fro vun de sozialen Ongläichheeten ass. An dës Froe komme weder an de Wahlprogrammer grouss vir, se komme praktesch guer net an de Slogane vun den eenzele Parteie vir an esouguer an den ëffentlechen Debatte triede se beschtefalls um Rand op an dann nach och, Wann mär dann awer als Lénk rëm versichen bëssen de Fanger do an d'Wonn ze leeën, an an eisen Aen ass dat awer ee vun deenen Haaptproblemer hei am Land, déi wuessend sozial Ongläichheeten, a si sinn esou grouss, datt se den Haaptproblem duerstellen an doduerch och dee Facteur duerstellen, deen an eisen Aen dozou féiere kann, oder datt dee Risiko duerch. stellt, deen am gréissten ass, datt d'sozial Kohäsioun an eisem Land ausenaner brécht, wesentlech éischter wéi d'Fro vun der Sprooch oder soss identitär Froen. Et ass scho puer mol gesot ginn, mee et muss een awer, meng ech, dräi wesentlech Zuelen ëmmer erëm rappeléieren, Bannent deene leschte 15 Joer ass den Aarmutsrisiko vun 11 op 16,5 Prozent Geklomm. Dat heescht, viru 15 Joer war nach just ënner Guillemeten all Néngten dem Aarmutsrisiko ausgesat an haut ass dat schonn all Sechsten. Zweetens, entretemps sinn et, hu mer 12 Prozent Working Poor, dat heescht Leit, déi, obwuel se eng Aarbecht hunn, dem Aarmutsrisiko ausgesat sinn. An och dat ass esou vill wéi nach ni virdrun, datt déi Zuele gemooss ginn. A während sech d'Aarmut verfestegt an auswäit, geet déi sozial Schéier op eng dramatesch Aart a Weis auserneen. 2010 hunn déi iewescht 5 Prozent 9,6 Mol méi verdingt wéi déi ënnescht 5 Prozent. Sechs Joer drop, 2016, sinn dat schonn 13 Komma zwee Mol méi, dat heescht vun 9 Komma op 13 Komma innerhalb vun nëmmen 6 Joer. All dës Zuele si Rekordwäerter, déi mer esou an eisem Land nach net haten. An an deene sëllegen Entrevuen, déi mer an deene leschte Wochen a Méint mat enger ganzer Rëtsch Organisatiounen aus dem soziale Secteur haten, déi hunn eis alleguer op Saachen opmierksam gemeet, déi eigentlech héich alarméierend sinn, nämlech datt ëmmer méi Familljen och aus der sougenannter Mëttelklass vu Prekaritéit bedrot sinn, respektiv Angscht hunn a Prekaritéit ofzerutschen. A wann et eng Angscht oder eng grouss Angscht gëtt hei am Land, dann ass et, an eisen Aen déi, et ass manner d'Angscht, datt een eng Sprooch net versteet, mee et ass déi existenziell Angscht, datt een eventuell um Enn vum Mount déi zwee Enner net méi zesumme kritt, respektiv net weess, wéi een dann säi Loyer bezuele muss. An och ënnert dëser Regierung hunn dës Inegalitéiten staark zougeholl, an dat ass an eisen Aen d'Konsequenz vun enger falscher Politik, am Ufank Spuerpak, also sozial Spuerpak an dann d'TVA-Erhéijung op där enger Säit an dono dann Steierofsenkunge virun allem fir Kapital a Betriber op der aner Säit. D'Revenuë si just ganz liicht an d'Lut gaange wärend d'Loyere fir Appartementer an där selwechter Zäit ëm ronn 30 Prozent geklomme sinn an do huet och dann eng selektiv Sozialpolitik wéi d'Subvention loyer näischt Wesentleches dorunner geännert. Mer stelle fest, datt aner Parteie sech carrément mat där doter Problematik a mat deenen dote Froe relativ wéineg ausernanersetzen. Duerfir menge mär, datt mer wierklech e Paradigmewiessel brauchen, amplaz dee System, deen déi Inegalitéite produzéiert, ze verstäerfen, musse mer d'Spillreegele sou änneren, datt et erëm jiddereen, jidderengem méiglech ass, éierbar vu senger Aarbecht ze liewen. An an den leschte Joren hu mer an der Chamber eng ganz Rëtsch Initiativen geholl a mer hu misse feststellen, datt op den zentrale Punkten déi Initiative vun der Majoritéit an deelweis awer och mat de Stëmme vun den Oppositiounsparteie verworf gi sinn, sief dat wat d'Froe vum Mindestloun ugeet, wat d'Froe vun Working Poor ugeet oder och all déi Initiativen, déi mer bis elo am Logementsberäich geholl hunn. An dat, wat mech perséinlech am meeschte frappéiert huet, dat ass, datt esouguer refuséiert ginn ass, eng reegelméisseg Debatt iwwert d'Fro vun der sozialer Situatioun hei am Land ze féieren, datt déi Propositioun vun eis och verworf ginn ass, mat de Stëmme vun der DP, vun deene Gréngen A vun der LSAP, well dat ass jo awer d'Grondviraussetzung, fir iwwerhaapt kënnen politesch ze agéieren, datt een iwwerhaapt eng seriö Bestandsopnam mécht an dann de politeschen Debat doriwwer féiert. Also, mär mengen, datt den Haaptproblem hei am Land d'Schéier ass tëschent Aarm a Räich, déi ëmmer méi wäit auseneegeet. An Aarmut produzéiert Angscht, an dat Angscht, an déi Angscht ass et, déi och d'Klima zum Deel hei am Land am Gaang ass ze vergëften. Fir dee Problem vun der sozialer Inegalitéit unzegoen, hu mär prioritär véier Achsen entwéckelt. Éischtens, ugefaange bei deem, wat fir eis zentral ass, nämlech gudder Aarbecht, déi anstänneg entlount muss ginn. Et ass och erëm a erëm verwonnerlech ze gesinn, datt trotz deem grousse Wuesstum, dee mer hunn, datt sech keng Partei zum Zil setzt, d'Vollbeschäftegung erëm hierzestellen. A mär mengen, datt dat awer déi grondlegend Ambitioun misst sinn, wann ee vu sozialer Kohäsion schwätzt. A fir de Chômage ze bekämpfen, brauch et eben e staarken an e responsabelen Staat, deen e Gestaltungswëllen huet, grad an esou enger oppener Economie wéi déi Lëtzebuerg. Duerfir hu mär eng Idee opgegraff oder weiderentwéckelt, déi et schonn an aneren Länner ginn ass, nämlech déi vum Staat als Employeur A leschter Instanz, muni Idee probéiert fir Lëtzebuerg weider ze denken, a mer gesinn doranner e wierksaamt Instrument fir de Chômage effikass ze bekämpfen a Vollbeschäftegung erëm hierzestellen, zumindest an enger mëttel a laangfristeger Perspektiv, an zumindest d'Ambitioun ze hunn, sech dat als Zil ze setzen. Gutt Aarbecht bedeit fir eis awer och, datt een éierbar vun där Aarbecht liewe kann. Duerfir sti mär ganz, ganz offensiv dofir, datt d'Léin hei zu Lëtzebuerg erëm mussen an d'Lut goen, an ugefaangen natierlech, wann ee vu sozialen Inegalitéite schwätzt, mat deem prekärste Loun, nämlech de Mindestloun. Et ass an eisen En net drobar, datt e Mënsch, dee Vollzäit schafft, hei zu Lëtzebuerg dem Aarmutsrisiko ausgesat ass. Duerfir ralliéiere mär eis där Propositioun, déi den Europäesche Gewerkschaftsbond mécht, nämlech ze fuerderen, datt de Mindestloun op 60 Prozent vum Mediansalaire misst festgeluet ginn. An eng drëtt Mesure, wann een iwwer Aarmutsbekämpfung schwätzt, besteet doranner, datt mer mengen, datt mer e wierkleche Revenu d'inclusion sociale bräichten, deen et deene Leit, déi aus wéi enge Grënn och ëmmer net schaffe kënnen, sief et duerch Krankheet, sief et duerch d'Familljesituatioun, wou dat net méiglech ass, fir deene Leit och wierklech Perspektiven ze schafen, an deen net, wéi en am Moment awer och gestallt ass, Ausdrock ass vun engem Däiwelskrees, aus deem dann déi meeschten net erauskommen. Dat ass dee ganze Volet resuméiert, wat d'Aarbechtsrelatiounen uginn, déi fir eis e wesentlecht Element sinn an der Sozialstruktur vun engem Land. Et ass awer esou, datt zu Lëtzebuerg deen zweete grousse Problem, dee mer hunn, dat ass d'Wunnengssituatioun. an déi dofir responsabel ass, datt ëmmer méi Leit an d'Prekaritéit ofrutschen. D'Regierung huet elo eng Subvention oder virun enger Zäit eng Subvention Loyer agefouert. Wéi gesot, mir mengen, datt dat wierklech just eng Drëps op de waarme Steen ass an datt déi Subventiounen och ëmmer erëm musse weider an d'Lut goen, well d'Steigerungen esou héich sinn, datt och déi ganz séier erëm opgefriess gi sinn. An et ass kee Geheimnis, Mir stinn dofir, et ass d'Responsabilitéit vun der ëffentlecher Hand ze bauen, och net egal wéi ze bauen. Dat ass e Volet, wou den David herno och nach wäert eppes dozou soen. An ze investéieren. An mir hunn an de leschte Joren immens vill héieren iwwert d'Schafe vum bezuelbare Wunnraum, mee mer hunn awer festgestallt, datt weder de Staat nach d'Gemenge, A scho guer net de Fonds de compensation, deen eng gigantesch Zomm geréiert, déi en am Moment willkürlech, spekulativ un den Aktiëmäert uechter d'ganz Welt investéiert. Weder kee vun deenen dräi huet wierklech offensiv öffentleche Wunnengsbau zu Lëtzebuerg bedriwwen. An dat ass awer, mengen ech, d'Grondlag och fir eng usazweis egalitär Tendenz an enger Gesellschaft erëm hierzestellen, ëffentlech bauen, engersäits broochleiende Wunnraum mobiliséieren an drëttens d'Locatairë schützen. A sozial Inegalitéiten huet ëmmer och, dat ass deen drëtte Volet, mat Steierpolitik ze dinn. A mer hunn an de leschte Joren a Joerzingten eng gigantesch Ëmverdeelung, wat d'Steierlaascht ugeet, erlieft, nämlech vun ënnen No uewen, Op der enger Säit ëmmer weider Steierkaddoe fir déi ganz héich Revenuen an déi ganz héich Beneficer an op der aner Säit TVA-Erhéijungen a sozial Reduktioun vu sozialen Transferten op der aner Säit. Duerfir muss mer déi Tendenz ëmdréinen. Mer plädéiere fir, mer mengen, datt eis Steiertabellen, wéi se am Ment bestinn, wierklech sozial ongerecht sinn. Dëst gëllt besonnesch fir Leit mat Kanner oder Familljen mat Kanner, an duerfir plädéiere mir och fir eng fundamental Reform vun der Persounebesteierung, ganz héich Revenuë musse méi taxéiert ginn a déi niddreg mussen erëm entlaascht ginn, an d'Kapitalrevenuën a Betriber musse méi taxéiert ginn, fir nei Recettë fir wichteg Investitiounen ze schafen. Et. ass awer och esou, wa mer gesot hunn, datt nieft där Fro vun de sozialen Inegalitéiten oder wann ee seet d'Urgence sociale, déi zu Lëtzebuerg ëmmer méi grouss gëtt, steet. Géigeniwwer d'Urgence écologique. An an eisen Ae sinn et zwou Säite vun enger Medaille. A wéi mär dës zwou zentral Erausfuerderungen, virun deenen eist Land steet, ugoe wëllen a virun allem wéi mer se zesummen denken, dat, dorop geet elo den David Wagner weider an. Jo, merci.
Wéi Der wësst, heiansdo gëtt am politeschen Diskurs gesot, et misst ee Sozialpolitik vun Ëmweltpolitik trennen. Dat ass eng Logik, déi mer ni akzeptéiert hunn. Mir hunn ëmmer gesot, Neen, déi Zwou Thematiken, déi gehéieren zesummen an déi kann ee justement, déi soll ee justement net trennen. An ech mengen, dat expriméiert sech am beschten och duerch eng vun eisen Affichen, wou mer vun enger gesonder Ëmwelt schwätzen, datt dat och eng sozial Prioritéit ass. Dat ass, dat kann um éischte, op den éischte Bléck e bëssen erstaunlech wierken, mee a Wierklechkeet ass et äusserst kohärent, menge mer. Mir ginn aus engem Constat eraus, datt et u sech éischtens déi Räichst sinn, déi am meeschten dozou bäidroen, zur Ëmweltkris bäidroen, zweetens, datt et déi net Räich, voire souguer déi Äermst, déi sinn, déi am mannsten zur Ëmweltkris bäidroen, mee drëttens, leider sinn et grad déi, déi net Räich oder déi Äermst, déi am meeschte vun de Konsequenze vun der Ëmweltkris leiden a leide wäerten, wann een net an eng aner Richtung steiert. Wa mer soen zum Beispill, et kann e puer Beispiller huelen, schonn nëmmen ugefaange bei der Wunnfläch, déi hëlt mam Revenu oder mam Patrimoine zou, d'Zuel an d'Gréisst och vun den Autoen hëlt mam Revenu zou, D'Deplacementer, déi huelen och mam Revenu zou, mat de Fligeren an esou weider an d'Vakanzen, déi ee sech ka bezuelen an natierlech och Luxusprodukter wéi Schwämmen an esou weider an aner Luxusprodukter, déi vill méi e groussen Ëmweltimpakt hunn, sinn natierlech alles Produkter, déi sech nëmmen déi kënne leeschten, déi och am meeschte Revenu hunn an am meeschte verdéngen. An dat ass och beluecht ginn. Also do gëtt et d'ONG Oxfam, déi hat am Joer 2015 am Kontext justement vun der COP 21 eng Etüd an Optrag ginn, fir erauszefannen, inwiefern d'Inegalitéiten och mat den Emissiounen vum CO2 zesummenhänken. An dobäi koum eraus, datt déi 50 Prozent Äermst op der Welt nëmmen 10 Prozent vun den Emissiounen ausstoussen, während déi 10 Prozent Räichst fir 50 Prozent vun den Emissioune verantwortlech sinn, an deen ee Prozent, deen am räichsten ass, huet e Carbon Footprint u sech, deen 175 Mol méi héich ass wéi dee vun deenen 10 Prozent Äermst. Et gouf och 2013 eng Etüd vum Thomas Piketty gemaach an de Lucas Chancel, wou et och wou eng Etüd iwwert déi verschidde Länner och a wou och erauskënnt, datt zum Beispill den ee Prozent vun de räichste Lëtzebuerger, dat sinn Zuele vun 2013, mee ech mengen déi kann een nach ëmmer hautzedaags applizéieren, Mat engem Revenu vun 220.000 Dollar déi stoussen 287 Tonnen CO2 d'Joer aus. Dat heescht, mir hunn do iwwerall, global gesinn, souwuel engersäits déi räichste Länner droe méi zur Ëmweltkris bäi an innerhalb vun de verschiddene Länner sinn et nach déi räichst innerhalb vun de Länner, déi och am meeschten dozou bäidroen. Mir sinn der Meenung, datt ee muss déi sozial Inegalitéite bekämpfen, fir och d'ekologesch Kris z'entschäerfen. A mir sinn der Meenung, datt et verschidden Aspekter ginn, déi ee muss direkt upaken an déi och an eisem Programm erëm ze fanne sinn. Dat ass zum Beispill d'Energiearmut, wou mer eis dogéint wieren, datt ee seet, Déi Äermst, déi mussen bei den Office social goen an esou eng Almosepolitik, ënnert enger Almosepolitik musse falen. Mee mir sinn der Meenung, datt mer grouss Mesurë mussen iwwerhuelen, ëffentlech Mesurë mussen iwwerhuelen, déi och dofir suergen, datt zum Beispill och sech d'Sanéierungsaarbechten am Wunnengsbau musse gemaach ginn. Dofir proposéiere mer jo och, datt eng Société publique de l'habitat, also eng öffentlech Wunnengsbaugesellschaft, déi eng ganz Partie, dat mer, wat mer jo och an eisem Programm développéieren, eng ganz Partie Kompetenze soll kréien, déi soll och iwwert en Deel vun hirem Kapital u sech och d'Sanéierungs an d'Sanéierungen investéieren. Mir sinn och der Meenung, datt och en Deel vun de Rentereserven, deen elo op 18 Milliarden ass, datt deen och dofir soll investéiert ginn. Mir sinn och der Meenung, dat war och eng laang Diskussioun schonn zënter Joeren, wou een och mierkt, wou sech d'Geeschter vläicht e bëssen trennen, wat eis Meenung ass zum, Waasserpräis. Mir hale fest dorunner, datt et zu engem gestaffelte Waasserpräis muss kommen. Déi eng Logik fir ze soen, d'Leit sollen de reale Präis bezuelen an déi Äermst, déi dat net bezuele kënnen oder déi duerch d'Bezuelen u sech nach méi aarm ginn, déi solle bei den Office social goen, dogéint si mer. Mir sinn der Meenung, datt een dat muss staffelen, datt een en Deel deen een huet, deen dee soll ee gratis kréien, dat wat ee wierklech brauch fir den Alldag, fir sech ze wäschen, fir ze kachen, dat ass gratis. Duerno en anere Deel driwwer, do bezilt een en normale Präis. An dat, den drëtten Deel, deen u sech e Luxusdeel ass, wann ee wëllt seng Schwämm fëllen oder den Auto all Weekend botze wëll, wäsche wëll, da bezilt een eendeiteg méi. Dat ass och, dat encouragéiert d'Leit u sech och, d'Waasser net ze verbëtzen engersäits, an et penaliséiert justement och net déi, déi am mannste verdéngen. Déi selwecht Logik, déi kann een och applizéieren un d'Mobilitéit. Mir wësse jo all, datt 55 Prozent vum CO2-Ausstouss kënnt vum Individualtransport. hei zu Lëtzebuerg, wat immens grouss ass, mee natierlech, d'Leit brauche weiderhin och nach deemno wéi en Auto, fir sech kënnen vun A op B ze deplacéieren. Mee mir sinn awer der Meenung, datt weiderhin am ëffentlechen Transport muss massiv investéiert ginn, datt dee muss justement attraktiv ginn a confortabel ginn an datt en esou attraktiv a confortabel gëtt, datt een souwisou och net méi muss, oder esou mann wéi méiglech muss op den Individualtransport zréckgräifen. Et hänkt och domadder zesummen, datt een, also dat ass och eng aner Fuerderung, déi mer avancéieren zënter Joren an net zënter e puer Méint virun de Wahlen, dat ass, datt den öffentlechen Transport och muss gratis sinn. Dozou hate mer jo och nach eng Motioun an der Chamber viru Kuerzem an déi ass och vu jidderengem, y compris vun ADP, ofgelehnt ginn, muss ee ganz kloer soen. Si waren der Meenung, datt dat net opportun wier. Mir sinn der Meenung, datt dat opportun ass, well een u sech all déi Leit, déi grad och nach op d'Busser, op d'Zich zeréckgräifen, fir schaffen ze goen, déi an net onbedéngt déi héchste Salairen hunn, déi muss een nach weiderhin encouragéieren an u sech och, et muss een d'Leit belounen op eng gewëssen Aart a Weis fir den ëffentlechen Transport ze huelen, well se och net derlaanscht kommen. D'Leit ginn ëmmer opgeruff mobil ze sinn a wann ee schonn opgeruff gëtt mobil ze sinn fir schaffen ze goen, dann ass dat allermannst, datt een och net muss dofir net muss dofir bezuelen. A mir krute jo och d'Rechnung, dat géif jo och 30 Milliounen Euro kaschten, esouguer wann et e bësse méi wier. Ech mengen, dat ass wierklech e Käschtepunkt, deen ee sech ka leeschten. An dat géif och souwisou den Usus vum ëffentlechen Transport nach ëmmer méi an de Gemitter an an de Mentalitéiten imprégnéieren. Duerno si mer awer och der Meenung, an dat ass e Sujet, iwwert deen an eisen Aen vläicht och net esou oft iwwer deen och geschwat gëtt, dat ass och d'Aart a Weis wéi produzéiert gëtt, dat wat mer iessen. An da si mer ganz schnell erëm an der Fro vun der Bioland, vun der Landwirtschaft. D'Landwirtschaft ass och weiderhin zu Lëtzebuerg, natierlech wéi an all europäesche Länner, staark ofgeholl, mee mir sinn der Meenung, datt d'Landwirtschaft an och eng gesond Landwirtschaft, eng sozial Landwirtschaft wierklech auszebauen ass hei zu Lëtzebuerg. Mir si gedrängt ginn an Europa an eng Spiral vu Produktivismus, déi schlecht ass fir d'Ëmwelt, mir kennen jo d'Konsequenzen, déi och schlecht ass fir d'Produzenten, a mir hunn dat gesi mat de Mëllechbaueren, déi dëse Weekend och manifestéiert hunn an engem dereguléierte Maart vill ze vill mussen ze produzéieren. an och nach mussen méi bezuelen fir de Fourage well mer Dréchenten hunn, da si mer erëm bei der Ëmweltkris. Dat alles hänkt mateneen zesummen an dat ass natierlech en Domaine wou viru Jorzingten nach een Drëttel, voire nach méi Leit dra geschafft hunn a mir sinn der Meenung, datt ee soll duerch eng Raisonnabel Subventiounspolitik, dat kënne Steieren, dat heescht justement an déi Betriber, an déi landwirtschaftlech Betriber, déi sozial responsabel sinn, déi ekologesch responsabel sinn, déi muss ee staark ënnerstëtzen. Mir sinn och der Meenung, datt esouwuel Stat wéi Gemenge mussen och eng Politik bedreiwen, fir Lännereien ze kréien an déi deene Leit zur Verfügung ze stellen, déi sech a sou engem Projet wëllen investéieren, wahrscheinlech och vill jonk Leit. Mir sinn och der Meenung, datt dat och aarbechtsintensiv ass an dat heescht, datt och, datt een och vill gutt Aarbechtsplaze ka schafen, déi och, déi och gutt bezuelt ginn an déi immens interessant kënne sinn. An dann kënnt och nach de ganzen anere Volet vu Fuerschung, justement wat d'Landwirtschaft a Biolandwirtschaft ugeet, wou een och doranner kann investéieren. Dat heescht, do kann ee wierklech ganz vill Métieren hunn, déi kënnen an deem Domaine, wou een an deem Domaine kann investéieren, a schlussendlech den Endverbraucher, dee wäert och dovunner profitéieren, well e gesond Iesswuere ka kréien, déi wa méiglech lokal produzéiert goufen. Dann schlussendlech si mer och der Meenung, datt et nach eng ganz Partie aner Punkte ginn, déi an eisen Aen och nach den Zesummenhang maachen tëscht Ekonomie, Aarbecht an duerno och Gesondheet an Ëmwelt. Dat ass eist Konzept vum Employeur en dernier ressort, wou justement och iwwert d'ëffentlech Hand ka kënnen Aarbechten proposéiert ginn, déi sozial a sozial utile sinn an ëmweltfrëndlech kënne sinn. D'Aarbechtszäitverkierzung, ganz wichteg an eisen Aen, d'Aarbechtszäitverkierzung ass net nëmmen e Moyen fir de Chômage ze bekämpfen, et ass och e Moyen fir de Leit och méi Fräizäit ze ginn, well se schonn souwisou immens produktiv sinn. vill produzéieren an och Aktivitéite kënne maachen, déi gutt si fir d'Gesellschaft. An dat kann natierlech och wat Transport, am Transportberäich kann dat och immens vill entlaaschten. An dann schlussendlech och si mer der Meenung, datt een eng sozial-ekologesch Transitioun ka maachen iwwer d'Investitiounspolitik vum Fonds de compensation, wou mer weiderhin och der Meenung sinn, datt deen souwisou muss demokratesch kontrolléiert ginn, mee datt och a Beräicher soll investéiert ginn, déi sozial nëtzlech sinn an ëmweltfrëndlech sinn, net esou wéi dat bis elo de Fall war, wat mer och scho viru Joren opgedeckt haten. Voilà, ech mengen, dat ass fir e bëssen ze explizéieren, datt mer als Lénk, fir eis ass et wichteg ganz kloer ze soen, datt esou wéi ee produzéiert, esou wéi ee consomméiert, esou wéi ee lieft, esou wéi en entlount gëtt, dat hänkt alles zesummen. Mir wëllen déi zwee Domäner net vuneneen trennen.